Tasangana zvekare vana vaMwari panguva dzino chitenda Mwari kuti vari kutichengetedza kwese kwatiri. Tinotenda zvekare kuti tasangana mukudzidzisana kana kuti mukuvhurana pfungwa nemaonero maererano neupenyu hwatiri kufamba panyika ino. Zvizvo zvinotoda batsiro. Regai ndikutendei kuti tine nguva yakanaka yokuungana kuna avo vanokwanisa kugara vakanditeerera panguva ino. Ndinoitwa Pasta Nyengeterai Charema. Ndinotenda Mwari zvakanyanya kuti ndapiwawo mukana uno wokuti ndishumire nemutungamiriri wedu bishop timothy charema tinotenda mwari nepatasvika zuva ranhasi svondo rakapfuura ndinovimba kuti takaitirwa zvakanaka nokuwanirwa nyasha nokuda kwedzidziso yatanga tiinayo yatakawana kwatingati kuchina chakabatanidza vana mai pamwe chete naana baba takataura nezvemukadzi aiva nezvefemale disorder kurwara kwekubuda ropa kwemakore gumi nemaviri tikaonesana kuti mudzimai uyu Anga asisina tariro mukati meupenyu hwake nokuti wanga apedza mari kana kuti zvose zvaaifanira kurarama nazvo achienda kun'anga kunotsvaka batsiro. Asi hapana chakamubatsira. Zvinonzi neshoko raMwari zvakatonyanyisa kurwara kwaanga achiita. Asi anonzi akazonzwawo nezvaJesu kuti anoporesa akaendawo pakanga pakagarira vamwe akazvitaurira mumwoyo make akati neniwo ndikaenda ndinonoporeswa asi zvatakawana mudzimai uyu takawana kuti make ane zvaakataura akati ndikangonobata mupendero wenguwo yajesu iyeyi ndinoporeswa, akazvitaurira ega. Hakuna kwaakanga anzwa kuti kune vanobata mupendero yenguo yaJesu vachipora. Apa takadzidzisana kuti nguva dzino hakusisina minaa, hakusisina misangano, hakusisina machechi pakuungana. kwekuti tinganotarisira kuti tikurudzirwe asi dzidziso yaivapo yaiva yokuti iyo munhu mbune waakutozvionera uri mukati memba yako kuti ungararama sei uchishumira mwari ungawana nyasha sei pamberi pamwari ungaporeswa sei ungagona kuramba uchienderera mberi sei mukunamata zvotoda iwe mbune kuti unozvifunga sei yandakadaidza kuti it was her own method akatofunga ega akawana recipe yake ega zvinhu zvotoda iwe kuti uzvifunge mabhuku atiri kutenga ane marecipe kunyanya madzimai tine mabhuku atiri kutenga emarecipe okubika mabhanzi chikafu maraisi chicken tinotenga mabhuku ane marecipe asi kana tikada kufunga nokuonesesa zvandakaona ini ndezvekuti marecipe awa ane munhu one akangozvifunga ari mumba make ndikabatanidza ichi nechiji ndofunga zvinoita paakazotesta akaona zvichinaka ndokubva azvinyora mubhuku nokudaro maresipi ose atiri kutenga akagarirwa pasi nomwe munhu ari mumba make saka zvinogoneka kuti tingararama sei muumwari tiri mumba medu kukurudzirana kwekuti hatifaniri kuneta hatifaniri kupera simba kuti zvatisingaendi kuchechi toita sei zvatisingasangani toita sei saka ndinovimba kuti mwari vakakubatsirai kuti muwane chakavanzika chiri mushoko rakadai saka ndinoda kutenda mwari zvekare imwe dzidziso yatakawana ndeyekuti iyo pavakanga vakagaririra paiva navanhu vakawandisa mukadzi uyu unonzi wakaendawo akaedza paakakwanisa napo nokuwanda kwevanhu wakatoita zvokuvavarira kuti agone kunobata mupendero wenguvo yajesu kuvavarira saka dzidziso yatinowana ipapo zvekare ndeyekuti iyo Sekuona kwatiri kuita nemararamire atiri kuita mazuva ano, hapachina chiri nyore, hapachina chinongowanikwa zvakanaka, hapachina chinongogoneka, asi zvose zvangova zvokuvavarira. Uwane nguva yekunamata ndeyokuvavarira, uwane nguva kana yekuchikafu chaicho ndezvokuvavarira. Zvese izvozvo kusununguka chaiko zvaazvokungovavarira. Mwari ngavatibatsire tigone kurarama munguva dzakaoma kudai asi tichienderera mberi neupenyu zuva ranhasi ndine zvandichada kutaura kuti tidzidzisane maererano nezvazvo asi ndisati ndapinda mazviri regai ndiverenge eh, ndine mavhesi andichaverenga maviri anobva kumachapta maviri yekutanga bva kuna proverbs chapter 22 vhesi ya6 inoti iyo train up a child in a way he should go and when he is old he will depart, not depart from it handichadzokorora zvekare train up a child in a way he should go and when he is old he will not depart from it tichaverenga zvekare imwe kubva kuna ephesians chapter

Amen. Tiri kutenda Mwari nokuda kweshoko raMwari randaverenga. Tichapinda mazviri nenguva pfupi asi tisati tapinda mazviri ndine zvakamuenzaniso kandiri kuda kupa kana kati kandiri kuda kutaura nezvako ndozopinda makari kachibatsirana nedzidziso yandichapa pazuva ranhasi kamuenzaniso aka kari pamusoro pedrama drama tose tinoziva kuti drama mutambo unotogadzirirwa vanhu vachida kuratidzira kuonesa hazvinei kuti riri pamusoro pei zviri pamusoro pei asi madhirama anouya ari pamusoro pemhando dzakasiyana siyana tombopa muenzanisowo zvekare mudhirama imomo kuti panogona kuva eh, nevanhu vanoratidzira vanoda kuratidzira drama repamusoro pemhuri nokudaro panogona kutsvakwa baba pavanhu ivavo panogona kutsvakwa zvekare mai pavanhu ivavo potsvakwa vana pavanhu ivavo vanoda kuratidzira drama remhuri macaracters ose awa hazvirevi kuti kana ari mwana unofanira kunge ari muchechewo chaiye kana kuti ari mudikiwo chaiye anongosarudzwa kuti mwana kunyange akava murume mukuru zvichiita kuti apinde anoda kuva kuna baba Pane mudzimai anogona kuekita sababa anongopiwa nzvimbo yeubaba kana kuti karekta yeubaba iyoyo zvekuti uno vanokwanisa kuekita zvekuti munotofunga kuti ndizvo chaizvo panodikanawo padhirama panodikanawo dress code dress code iripo inenge ichifanira kupindirana nedhirama ravanenge vachitamba kana kune zvavanoda kuratidzira saka zvese izvi zvoonekwa kuti zvipfeko zvavanopfeka handizvo zvavanozogara vakapfeka zvinogona kuzobva nokuda wokuti vanenge vapedza nguva yedhirama vachatsvaka vheni vanoda vheni kana kuti nzvimbo yokuitira yokutambira mutambo wavo iwoyu wokuratidzira Kunyangwe zvo vaine imba dzakanaka asi vanondotsvaka tudzimba imwe nguva tinopindirana nezvavanoda kuratidzira kana kuti zvavanoda kuzivisa kunyika ndo nyaya iripo vanhu ava vanogona kutotamba drama irori zvokunge zvokunge kuti munotofunga kuti ndizvo zviripo asi rinenge richingova drama rokuratidzira nokudaro Ndopinda kutopic yangu yanhasi. Topic yangu yanhasi inoti iyo nhaka kuvana. Nhaka kuvana yatingati muchirungu heritage. Shina shina yatiri kuona pazuva ranhasi vana baba naana mai kukwira nekudzika usiku namasikati kuedza kugadzirira kana kuti kushandira vana kuti dai vararama zvakanaka dai vadyawo dai vanuna vangu vagarawo murugare ndo vavariro iripo mushinashina yandiri kuona ichokwadi hapana chakaipa kuti vanhu vagare vana venyu vagare zvakanaka hapana chakaipa kuti vana vadye zvakanaka mukati meimba hapana chakaipa zvekare kuti vanavo vapfekewo zvinoonekera munyika zvese izvi zvakangonaka asi pano pandiri kutaura pazuva ranhasi ndiri kuda kutaura nenyaya yechinhu chinonzi nhaka mukushanda imomo zvatiri kushanda kukwira nekudzika tine zvatinenge tichibatanidzira zvinozosara zvichidyiwa kana kuti zvichiraramisa vana mukati mokurarama kwavo pamwe isu tatorwa namwari saka nhaka yandiri kuda kutaura iyi inhaka ine imwe mhando nokuti nhaka dzakasiyana siyana yandataura pekutanga iyi unogona kusiya vana vako vachigara zvakanaka nokuti wavagadzirira mari wavagadzirira zvakadaro munhaka mune zvinhu zvakawanda zvinowanikwa munhaka munogona kuwana mota munhaka munowanikwa dzimba munhaka munogona kuwanikwa minda yokuti vana vasare vachirima munhaka munogona kuwanikwa mabhizinesi wekuti vana vasare vachirarama nezvazvo zvakawanda zvinowanikwa munhaka kana midziyo chaiyo inowanikwa munhaka zvese izvi zvinowanikwa munhaka hongu hazvina kuipa kuti vana vagadzirirwe zvinhu zvakadai asi zvakangonaka nokwenyika ino zvakanakawo nokwenyika ino kuti vana vanosara vachirarama zvakanaka kana kuti vanogara vachirarama zvakanaka asi ndiri kutarisira mangwanani ano kuti e, e, nenguva dzino kuti iko kundinzwa kwamuri kuita maererano nekutaura kwandiri kuita pamusoro penhaka mwari vane chokuita zvikuru sei zvichibva pane zvataverenga pazuva ranhasi zvandaverenga mushoko kubva mushoko randaverenga riri kutaura kuti iko eh, zvanzi izvo dzidzisai vana dzidzisai vana mararamiro echiKristu. Dzidziso dzinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu, kuna Ephesians kwataurwa kudaro. Dzidziso dzinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu ndo dzatinofanira kudzidzisa vana ndezvimwe zvezvinhu zvatinofanira kusiyira vana nhaka yakanaka yokuti vana vanofanira kuziva kuti mwari wakanaka vanofanira kuziva kuti mwari uriko kudenga vanofanira kuziva kuti mwari anofanira kushunirwa vanofanira kuziva kuti mwari anotyiwa vanofanira kuziva kuti mwari anofanira kudiwa anofanira kushandirwa anofanira kuraramirwa zvese izvi zviri kutaurwa e, e, mushoko ramwari ndezvinhu zvatinofanira kuti dai mwari vatiwanira nyasha tigone kudzidzisa vana vedu ndeimwe yenhaka dzakanaka dzatinofanira kusiyira vana vedu taverenga zvekare kuna proverbs chapter 22 pavhesi ya6 yataura kuti iye zvanzi train up a child in a way he should go train up a child in a way he should go zvikanzi when he is old he will never hey mwari ngavatibatsire tigone kuwana dzidziso dzatinopa vana vedu dzinoita kuti idzo kunyange vakakura kunyange vakachembera sei kunyange vakaenda kupi dzirambe dziri mumusoro mavo dzigovabatsira hongu vangafuririka vana vakabatsirwa nevavakafurirwa eh, eh, nevamwe vana kuti vaite zvinhu zvisiri izvo sokutaura kwatinoita nguva dzese hakuna munhu ane mwana wake anoti mwana wangu wakafurira mwana wakuti munhu wega wega ane mwana wake anongotaura kuti mwana wangu wakafurirwa mwana wangu wakafurirwa ndo zvatiri kutaura pano kutiko kana wafunga kuti mwana wako anogona kuzofurirwa ichokwadi anogona kufurirwa asi ane nguva dzaacharangarira kuti kumba kwedu taiti vabereki vangu vakandidzidzisa kuti taimbowana nguva yekunamata ndakambodzidziswa kuti nevabereki vangu anozokwanisa kudzosa pfungwa dzake oona kuti haiwa regerai ndidai kune vakachenjera vanozodzoka munzira dzavo saka hatifaniri kuneta kudzidzisa vana zvakanaka nokuti inhaka yatinofanira kuvapa zvanzi train up he eh? train train train up which means hedge hedge hedge up kana kuti eh, eh, eh, eh nekumwe kutaura it's like building a fence around your children building a fence around your children zviya zvokuti kana vana vava mufence kana kuti vava mukati zvoreva kuti hauchadi kuti vazive kana kuti vadzidze tsika dziri kunze uku une tsika dzako iwe semubereki dzaunoda kuti vana vazive vana vadzidze kana wavaisa mukati unozokwanisa kuvadzidzisa kuti vana vangu ndinoda zvokuti nezvokuti dai mararama nenzira yekuti dai mararama nenzira yekuti ndizvozvo zvandinotarisira panguva ino iri kunzi iyo dzidzisa vana vako nzira yaunoda kuti vararame nayo unovadzidzisa nenzira iyo yekuti unotovaisa mukati inhaka kuvana yaunenge uchivapa paunovadzidzisa paunovagarisa mukati meimba inhaka asi ndoti zvekare panguva kana kuti panzira eh, nzira dzatinodzidzisa vana vedu nadzo madzidzisiro akasiyana madzidzisiro akawanda sezvandataura nhasi ndichava nemadzidzisiro emamwe ekuti dai mwari vatibatsira tigone kubata dzidziso madzidzisiro ese atingaita vana sezvandabva kutaura unogona kuvagarisa pasi wovadzidzisa vana vangu ita izvo kuti asi panguva ino ndinoda kupinda panyaya yekadrama kandati kamuenzaniso kedrama kandatanga kutaura nezvako pekutanga kuti kanorevei munyaya yatiinayo nhasi pano ndanyora kuti inini some parents are living in their homes like they are acting in a drama vabereki vazhinji vari kurarama mudzimba dzavo sokunge vari kuekta sokunge vachambo vachamboita havo drama ivo vachizobuda and yet haisiriyo nyaya yacho dzimba ndedzokuvaka kusvikira mwari achidzoka kusvikira jesu achidzoka saka haisiri nyaya yokuti kana tiri mudzimba dzedu tinotamba drama ndanyatsotaura inini ndikati inini vanhu vanopinda mudrama vanoda kuratidzira vane zvavanotopfeka zvekuti imwe nguva vanogona kupfeka zvakabvaruka chaizvo asi hazvinei kuti ndo mugariro wake wekupfeka zvakabvaruka but ari kupinda mudrama achazobuda zvake opfeka zvakanaka kune vamwe vanotoita mamwe magereko okuti ndinomboona pamifananidzo pamatv pedu apa zvokuti unogona kuona achisiya chibvudzi chimwe pakati apa kugerwa kupinda mudhirama but ukazomuona apedza zvedhirama dhirama iroro rapera kana kuti mutambo iyoyo wapera kana firimu iyoyo yapera hauzomuone ane kabvudzi ikaka murestaurant hausangani naye muna face street aine kabvudzi ikako anenge agerwa zvakanaka anenge apfekawo jaketi rake rakanaka apfekawo bhutsu yake yakanaka ende yeti mudrama imwe nguva wakanga asina kana nebhutsu yose saka vana mai navana baba mararamiro atinoita nevana vedu mudzimba ngatiregei kuita sokuti tichazobuda sokuti zvichazopera nokuti tinokanganwa kuti mararamiro atinenge tichiita mukati medzimba umu kune vanenge vachitarisa tine vana vanoda kudzidza kwatiri tine vana vanoda kuzivawo ramangwana tine vana vanoda kuziva kuti kunoraramiwa sei vanodzidza kubva kwatiri nokudaro titori titori maticha mukusaziva kwedu mwana anozosara imwe nguva oenda kumaticha atinoti maticha kumasukuru uku asi maticha makuru tisu tiri kudzidzisei vana mukati medzimba ende kudzidzisa vana zvekare nyaya huru imwe yandinoda kutaura kudzidzisa vana handi kungovagarisa pasi sezvandambotaura kuti abc garai pano vana vangu huyai huyai huyai pano ndinoda kuti muite izvi handidi kuti izvi muite izvi handidi kuti muinde uku handidi kuti mura aa hom zvakanaka hazvo asi pane mamwe madzidzisiro handingati another method good method yandiri kutarisira kuti sevabereki dai tikamboshandisa method iyoyo pamwe zvingaitawo zvakanaka kuvana vedu method iyi inobatsira kuti eh, kana asinayo method iyoyo kunyange akava nemari hazvina imwe nguva zvazvingamubatsira kunyange akava nebhizinesi hazvina imwe nguva zvazvingamubatsira asi mwari ngavatibatsire timboona method yandiinayo vabereki pane magariro atineta mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu mararamiro atineta mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu matauriro atineta mukati medzimba dzedu mafambiro atinoita mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu zvese izvi ndada kuti tisakanganwa kuti vana vedu kunyange vari vadiki sezvatinofunga uye sezvatinoona zviri mumaziso avo vanenge vachiona mararamire ababa namai vanenge vachinzwa mataurire ababa namai zvese izvi ndezvinhu zvokuti vanenge vachitodzidza nokuziva mararamiro avanofanira kuita pazuva ramangwana asi sevana havazivi zvokudzidza imwe nguva kuti izvi hazvina kunaka kana zvaitwa namai kumwana zvinhu zvake zvakangomunakira kana zvikaitwa nababa wake kumwana zvakangomunakira munombozviziva here kuti kune vamwe vana vanotodada nokurwa kwababa namai mumba madeko vakarwa anoenda kupreschool anoenda kunotamba nevamwe mustreet umu anotonyatso kudada kuti ini mama vangu nadhedhi vangu eh, vakarova eh, vana madeko vakarova ende mama vanorova vakarova madhedhi dhedhi vakaenda vakaenda vakanodonhera pasofa dhedhi vakaenda vakaenda anenge achitodada nazvo kwaari anodada namama wake kuti anogona kurova dhedhi anodada namama haazivi zvokudada nazvo asi nokuti zvaitwa mumba nababa nevabereki nababa namai vake anongoremekedza zvinhu zvaitwa mumba navabereki ngatipachenjere ipapo mararamiro edu matauriro edu maitiro edu magariro edu mukati meimba kune vanodzidza muchinyararire ndataura pekutanga kuti kudzidza handi kungogarisa vana kuti itai ichi nechii ichi nechii ichi pane zvavanodzidza zvakatowanda kudarika zvatinovagarisira pasi mukuona nemukunzwa saka isu tiri kurarama sei pane vana vana vedu chaivo vazukuru vanin'ina vatinogara navo wese anogara pasi pedenga reimba yako ngaatore kana kuti awane nhaka yakanaka yaanosara nayo kuti mwari wakandibatsira ndikanogara nababa nhingi namai nhingi nokuti ndakadzidziswa zvakati ndakadzidzawo zvakati idzidziso huru vazhinji vamwe vedu tinotoproducer eh, eh, mastudent akawanda ndati tiri maticha kaisu mastudent edu vana saka vamwe vedu tinotoproducer mastudent akawanda vana 678 but ndoda kupa mubvunzo pavana ivavo kana kuti mastudent ivavo kuti what kind of syllabus have you got syllabus yokurarama kwenyu sababa namai munorarama sei inodzidzisika here kuvana silabhasi yenyu zvinotoreka here zvakanaka kuvana venyu zvinopa vana venyu ramangwana rakanaka here ngatidzidzei kurarama nenzira yakanaka nokuti kana tichida kuti vana vedu vatore nhaka dzakanaka ngatiregei kurarama setiri mudhirama reresai mukurarama kwenyu Wanai zvakanaka zvekuita mudzimba dzenyu zvinoita kuti kune vanotora muchinyararire vana vedu ava vanosara vachiti aiwa zvanga zvakanaka baba vangu mama vangu vanenge vachingokuremekedzai kunyange zvo musipo raramai zvisina mubvunzo kuvana vamwe vedu takatopiwa mazita kare mukusaziva nevana vedu mazita ayo mararamire atiri kuita mamhana dedi kana kuine vavanoona mumafirimu imomo vanenge vachiita boxing nechii nechii nechii pamwe ndo mazita amuri kutopiwa iwayo imusingazivi baba namai imuchingotiri mister and misisi mingi asi maane mazita kuvana venyu mavane mamwe mazita inhaka yorudzii yamunoda kusiyira vana venyu day by day living yenyu

is in you also. Uyu ndiPauro aitaura kumwanakomana wake mumweya Timothy. Ane dzidziso dzaaida kuti ararame madziri, achida kuti ararame zvakanaka. Nokudaro aigara akamuongorora kuti hapana here zvaari kukanganisa, zvaari kugona ndezvipi zvine zvaari kukanganisa ndezvipi. Mukumuongorora ikoko, ane zvaakaona akaona kuti ah uyu ane zvaanogona timothy ane kurarama kwaanogona ane kutenda kwakanaka ane kutenda kusinganyengeri akazviona zvakaonekwa muna timothy napaul na, na, na nokudaro ndopaai mutaurira apa akati iye hei zvandiri kuona mauri izvi ndozvaiva nambuya vako valoisi ndozvaiva muna mai vako vaunisi vaiva nokutenda kwanga kusinganyengedzi vanga vainokutenda kwanga kusinganyengedzi kureva kuti timothy ane zvaakadzidza kuna mbuya vake ane zvaakadzidza kuna mai vake zvandinovimba kuti zvese zvanga zvisiri zvokungoti waigariswa pasi asi waigona kuona ngomusi mbuya vake vachimuka vachinamata mai vake vachigara vachinamata vachigara vachishumira mwari vachiita zvipi ndo zvaanga akuudzwa napauro kuti ndazviona zvandaiona muna mbuya vako nomuna mai vako ndo zvandaakuona mauri mune kutenda kusinganyengedzi kutenda kusina kunyengera mukati hei genuine faith vana vedu tiri kuvadzidzisei mavari muchazoonekwei chingafananidzwa nababa vake kana kuti namai vake mumwe iko zvino izvi chokwadi anogona kuva ndakatovaona inini vanofananidzwa navabereki vavo kuti ah, wakatora mukadzi uya iko zvino ah, watova nomumwe wakazotora mumwe zve wakazoroora mumwe zve zvino ah, wari nayo watova wechitatu kana wechina mati ungaenda nepi baba vake chaivo mati ungaenda nepi sekuru vake chaivo Honai, hausiri muenzaniso wakanaka wekurarama nedzimwe nzira dzisina kunaka, nedzimwe nzira dzisingatauriki, dzisina tsananguro. Mwari ngavatibatsire tirarame nenzira dzinoyemurika, tirarame nenzira dzinoyemurika. Ndinoda kupedzisira ndichipa muenzaniso, ndipedzisire ndichipa muenzaniso. Nguva yese ndine chishuvo chokuti mienzaniso ngaive yeduwo isu vanorarama pazuva ranhasi tine mienzaniso yakawanda yatiri kuverenga iko zvino inobva muchoko ramwari asi ndine chishuwo chokuti dai pamboitawo mienzaniso inowanikwa pakati pedu mukaitawo semhuri inopawo mienzaniso kuti mhuri yokwanhinge amuioni here iri kurarama zvakadai regai ndipe muenzaniso wangu nine rimwe zuva randakazotaurirwa nababa bishop charema mumwe wevanakomana vedu wanga ava nenguva nawo vamboita zvavo man to man vachikurukurirana ndakazonzwa baba vakuuya kwandiri vakati unomboziva here zvazvitaurwa nomwana wako ndikati ati chii zvikanzi ati ha mami is always busy sheis a very hard working lady ha vanoti vakatengesa izvo vakatengesa izvo vakati sheis always busy ha azopedzisira ati iye dai mwari vakandibatsira vakandi pandinoroora ndiroore mudzimai wakaita samama ndechinhu chakandibata uye chakandiitira zvakanaka ndikati okay zvinodai ndaa ndiri mhama vanongomuka kuteedza mushana kukwira nekudzika zuva rese ndichingowadza rupasa ndichingoteedza madziro handizive kuti mwana angadai achitaura chii handizivi kuti angadai achiyemura chii Asi nokudawo kuti zvandakaitawo uye zvandiri kuraramawo mazviri, mwana ari kurara ari kuyemu, ari kuzviyemura. Saizvozvowo, ndozvandiri kushuvira kuvabereki. Ndine muenzaniso zvekare. Inini, eh, ndingangoti ini nababa tine vana vatakayamrutsa kana kuti vatakayambutsa vakabva nemumaoko edu vakati wandei, vakomana nevasikana. vakaroorwa vakachata vakaita sei mumwe wavo wandiri kuda kutaura nezvake nhasi anonzi catherine catherine pandakaroorwa anga ari chisikana chidiki chaimwana chidiki akatanga grade one kusvikira apedzewo chikoro paakagumira ndokushanda kusvikira azobuda mumba nekuchata achindoroorwa kwamadimutsa muenza muniso uyu unondibata bata nguva dzese ndichimufunga aroorwa mwari vakamuropafadza nemwana vakaropafadza nemwana mukomana wekutanga vakazoropafadzwa zvekare nemwana wechipiri musikana ndakanzwa mukuwasha aakufona ari kuparireni atakumbuya nehanda akati mama ndati ndikuzivisei kuti tabatsirwa nemwana musikana kuno eh, zuva ranhasi asi ndine zvinhu zviviri ini ndakatopururudzawo ndikafarawo fani pafoni asi ndine zvinhu zviviri zvandafonera kukuzivisai kuti kuno mwana musikana chechipiri ndechekuti ndinokumbirawo zita renyu kuti nditumidze mwana ndakambonyarara ndikati ko zvamboita sei zvikanzi a ah, ndozvandafunga ndikumbirawo zita renyu kumutumidze mwana ndikati makambozvionepi kuti ambuya vanotumidzirwa zita kumukuwasha zvikanzi ndopatichazvionera pano ah, zvakandipedza zvesimba ndikati ko hama dzigozofungeiwo nazvo kuti ndozvamafunga zvikanzi hama dziri kutondinzwisisa chaita kuti ndidaro mama ndechekuti upenyu hwenyu hwamunorarama hunondiitira zvakanaka kana ndichirumbidza mudzimai wangu mukati meimba anorifeya kwamuri zvinhu zvandinomurumbidza mazviri saka ndati zvimwe mwanasikana wangu uyu kana paanokura angararamawo agoitawo sezvamuri kuita ndakamupindura ndikati ha chimbo ndichadzoka kwamuri ndobva ndazotaura nababa ndikati ndozvataurwa nemukuwasha vakapawo mibvunzo kuti makambozviwana kupi makadii ndikati zvese ndazvibvunza asi mukuwasha wati ndinozviziva uye zvichaonekerwa pano saka baba vakazongotiwo kana zvizvo zvavafunga ndokubva tangotenderana ndokubva handina kuzofona ndiri ndakanga ndati ndichadzoka ndokuudza asi wakazofona ndiri nokukurumidza zvikanzi mazoti kudii ndikati aiwa tora ako zita zita rokuti nyengeterai kwandiri rine zvarinoreva rine nhoroondo asi kwavariwo ivo vakarionawo rine nhoroondo yavo vakatumidza mwana uyu kuti nyengeterai handina kutoziva kuti ndakatozozviziva manje manje mwana uyu akapedza eh, akatograduata kuuniversity ah, ah, panguva yaanga akugadzirirwa keke kune vakatondibvunza vakati muzukuru wenyu um, ndinodawo mazita emuzukuru wenyu epake kuti tiise pakeke ndopandakatozoziva kuti zita iro riri kunyange nepabirth eh, certificate rake riripo ndokutoona kuti vanhu havai vasirius zveshuwo tagara gara ndakazofonerwa zvekare naiye mukuwasha akati tiri vaenzi venyu paane makore iko zvino vane vana vatatu vana vatete ava tiri vaenzi venyu ndikati eh, riini ndobva ataura saka paakataura zvikanzi izvo eh, tinouya tiri vakati vakati saka enda kashaya nhamba wakataura nhamba saka enda kashaya kuti kwakanaka here ndakazotaura ona vatete ndavako vafeya kwakanaka here zvikanzi a kwakanaka asi handizi ini nahangu pachangu kutaura chokwadi handizivi kuti nyaya inyaya yei yatiri kufambira vakazouya nepapfupi ndiri kuedza kudimura vakazouya ramangwana racho ravakataura vakabuda mumba eh, mota vari five vakapinda mumba ndakavagamuchira zvakanaka vanga vari iye mukuwasha na catherine tete nababa vemukuwasha nemukoma wemukuwasha nehadzvadzi yemukuwasha vari five kudaro saka ndakambobatwa batwa ndikati ha ah, kuti vatete pane zvadiiko chii chaitika ha ah, ndokubva ndangozoti yangu regerai ndi ndokuvagadzirira chikafu ndokugadzirira chikafu nenguva pfupi vanga vadya ndaisa chikafu patefo vanga vadya vakapedza vachingopedza kudya havana kutora nguva mukoma wemurume ndokubva ataura zvikanzi mama nadedi muchiona tichisvika pano tichiuya takadai tiri delegation yakadai zvataona pano tichisvika kuti mamai vagadzira chikafu nenguva pfupi tanga tatodya ndo zvatiri kuona kwedu kwamadimutsa hapana chinhu chatinoona eh, eh, kuno kumuroora wedu chatinomurumbidza nechatinotaura pamusoro pacho kuti chakanaka akasataura zita renyu kuti ndakadzidziswa namama dedi vakadai ndakadzidziswa namama dedi vakadai saka vese mumwe nomumwe akataura zvaaitaura maererano nemuroora kuti a ah, zvese anongorifeya kwamuri saka anototaura kuti iye ndina baba namama vakandizvara asi vakandirera ndimama nadedi bishop saka tinofara nemuroora wedu tinofara nedzidziso dzamakamupa tinofara nekumurayira kwamakaita zvese zvavaitaura izvi handirangariri ndichigara pasi nakatherine kunyanya kumutaurira zvese zvavakataura zvaanogona unoshanda sterek unodini zvese handirangariri ndichimutaurira asi maonere andakazoita ndeyekuti mukugara kwatanga achiita naye anga achingoongorora anga achingoongorora kubika chaiko anga achingo nanhasi vanonyatsotaura kuti tinodya sadza rakanaka nokuda kwemuroora wedu saka zvinhu zvakawanda zvandakatoona apedza kutaura murume eh, mukoma wamurume akabudisa mari muhomwe ndokuisa pacoffee pa table mari svinu kutaura ino mvuri kutaura kwenyu kwamazuva ano ndokuiisa pacoffee table zvikanzi mari iyi haisi yokuti munodaidza vekwacharema kuti kune mari yabva kwamadimutsa haisi mari yokuti zvekare munoenda kana nayo kuna sekuru nambuya charema kuti kune mari yabva kwamadimutsa nokuda kwemuroora wedu wamakagara naye mukamudzidzisa tauya kuzokutendai baba namai imari yokukutendai munodya pamunodira mari iyi ndeyenyu muri t yokukutendai tinoziva kuti kuroora takapedza hapana chikwereti pakuroora asi iyi ndeyokukutendai makambozviona kupi wo nhayo yedu wei makanditarisa makazviona kupi kuti vanhu vanotongouya nemari yokungoti tinokutendai nokuda kwemuroora saka vana vana vanoda zvingwe kurarama kwakanaka kunobva kuvabereki kwavanotorawo vachichengeta kana vachengeta naivo vanozoendawo taverenga vhesi rokuti iyo kunyange achembera catherine iko zvino izvi watova nemuzukuru asi ari kungorumbidzwa ndiri kuda kutenda mwari nokuti mwari vakatiraramisawo zvakanaka nabhishopi nenzira yokuti vanobuda matiri vanowanawo zvekutaura nokudaro ndiri kuda kuva nomubvunzo pano kuti muri kurarama nenzira yakaita sei inoita kuti vana venyu vazoti nhaka yatakasiirwa navabereki vedu nhaka yatakasiirwa navabereki vedu ndiri kugara zvakanaka nemudzimai wangu nokuti ndozvaiita mama natete ndiri kugonawo kuchengeta imba mumba mangu nokuda kwekuti mama ndozvavaiita ndiri kuita zvokuti nezvokuti nokuti mama nadhedhi vaidai panapa taverenga yatimothy nambuya vake valoisi namai vake vaunisi kune vamwe vatori nevazukuru mudzimba izvozvi pandakatarisa patakatarisana kudai vamwe vatori nevazukuru gogo loisi vakadzidzisa muzukuru timothy mararamiro akanaka asina kunyengera mukati gogo nhasi muri kudzidzisei muzukuru mai muri kudzidzisei mwana baba muri kudzidzisei mhuri yenyu Mwari ngavakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha. Inhaka yatiri kutaura nezvayo kana mukangoita mataurire ataita pazuva ranhasi nhaka haizivi yokuti yei mota haizivi yokuti yei imba asi maitire mararamiro enyu magariro enyu mafambiro enyu zvese zvamunongoita mwana unenge achikopa yoita nhaka yakanaka kwaari mwari ngavakuwanire nyasha mwari ngavakuwanire nyasha rega ndinabate muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene zita ramambo jesu tinokutendai mwari nokuti makatiziva isu tisati takuzivai nhasi unotodaidzwa nezita renyu iro zita renyu rinoita kuti tidzidze kunyange zvakanaka zvatanga tisingazivi tinokutendai baba nemhuri dzatiri kutaura nezvadzo kune vari mudzimba tinotenda nokuda kwavo asi mangwanani anotazuva ranhasi taona kuti zvinoda nyasha kuti tizive kuti mumba munoraramiwa sei harisiri drama ratichabuda mariri hatisiri kuekta kana tichirama tichirarama mudzimba tichagaramo nokusingaperi kusvikira jesu muchidzoka nokudaro vana vamunotipa ndivo vandiine vavariro navo pamasikati ano panguva dzino kuti baba vawane nhaka yakanaka inobva kwatiri sevadzidzisi sevabereki tine zvatinodzidzwa nevabereki mukusa nevana mukusaziva naizvozvo tibatsirei tirarame nenzira inokufadzai inoita kuti kana yangwe vana vokopa vaitirwawo zvakanaka igovavo nhaka yavo yamangwana inovararamisa. Mazviita Baba, ndanamata nokutenda muzita raJesu. Ameni.